Sɛm na meda wo ase sɛ wa subscribe ama yɛn. Na saa mmerɛ yi agya ebo agya ebo agya anya abɛdu. Na yɛ nansen ya bɛyɛ mmere kakra bi ɛkɔ ɛna Black Stars yɛ Ghana yɛ chase chase players bi ɛwɔ amanɔne saa sɛ wɔn bɛ nationalize ma Ghana sɛ na ɛbɛyɛ a ɛbɛ beefy up yɛ team no berɛ a yɛkɔ World Cup yi. Na ebi abɛyɛ. Obi ebi a nationalise ama Ghana, ebi nso ɛde anya go through yɛ, ebi nnya nhyɛ aseɛ yɛ, ebi ayɛ wɔn deɛ, ebi nso anya nyɛ wɔn deɛ yɛ. Na na Ghanafoɔ yɛ bi yɛ keka na World Cup yɛ yɛkɔ yɛ squad bɛn na yɛde kɔ na yɛ hinfoɔ na ɛbɛyɛ fi mu, hinfoɔ na yɛde bɛ replace wɔn, ate aseɛ nti squad no aba. Squad no aba no though ɛnyɛ deɛ yɛde kɔ World Cup no mmom but ɔhu sɛ World Cup no bɛba yɛwɔ friendly games bi a wɔsɛ yɛbobɔ na yɛde prepare yɛ team no ansa na yɛtumi akɔ Qatar na squad bi aba squad bi aba Otto Addo de squad bi abɛto abɔnten na yɛbɛfa squad no mu na yɛahwɛ wɔn a wɔbɛbɔ wɔn kɔbɔ qualifies no aso Squad wei ɛno ara na yɛde bɛkɔ World Cup no anaa? Ɛyɛ nsɛmbisa bi a Ghanafoɔ ɛrebisa. Na yɛwɔ friendly games kakra bi a yɛbɛbɔ na yɛnkɔ squad no mu. Blaster squad no a yɛde kɔbɔ friendlies hɔ this month yi ara no. Na wokɔ goalkeeping department no a, yɛwɔ Richard Ofori, yɛn nyinaa yɛnim no, yɛ number one goalkeeper. Ɔwɔ Orlando Pirates. Hɔ na ɔsii n'akan wɔ amannɔne. Deɛ ɛtɔ so yɛ Abd Abdulmanaf Nuruddin. Deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa yɛ Joseph Warakot nansa yi. Ɔno na ɔbɛda mu ma yɛn ara agya. Ɔtumi prove Ghanafoɔ wrong kakra. Ate aseɛ nti yɛde three goalkeepers ɛna ɛde kɔbɔ friendlies no. Na woba defenders no a, hmm, yɛwɔ Dennis Odoi. Club Brugge. Yɛwɔ Tariq Lamptey, ɔno nso ka wɔn a wɔbɛ nationalise ma Ghanafoɔ no ho. Wate aseɛ? Haa. Ɔno ɔwɔ Brighton and Hove Albion. Yɛwɔ Alidu Seidu, Alidu Seidu, ɔwɔ Abdul Rahman Baba, wei deɛ ɔnyɛ ɔhɔhoɔ koraa. Ɔno deɛ wabɔ Black Star na akyɛ kakra. Amanfoɔ kekaa o ɛna ɔnyɛ ade ɛna nka ma yɛn frɛ no ne nanso coach sɛ ɔbɛfrɛ no nti ɔde no aka defenders no nso ɔno nso ɔsi n'akan ɔwɔ Readings FC Readings ɔno sɛ ɔyɛ Chelsea player baa ɔno sɛ Chelsea no wɔ hɔ na sɛ ɛɛ wɔn mmɔdebɔ no nhyɛ da nkɔ nkan kakra a ɛyɛ na yɛde wokɔ loan nti ɔno nso loan loan no wakɔ a ɛnɛ wakɔ pm ɔwɔ Readings FC a ɔsi n'akan ɛwɔ hɔ. Deɛ ɔde defend deɛ ɔtɔ so yɛ Gideon Mensah abranteɛ wei oh come on ɔyɛ good rough hey ɛni Nigeria ɔyi ne ho ankasa ɛyɛ Gideon Mensah ɔwɔ AJR ɔhɔ ɔna ɔsi n'akan yɛ Alexander Jiku oh that's my boy Alexander Jiku ɛyɛ abranteɛ yi no bɔɔl bɔ. Aba! Arɛti ni bɔ bɔdodo. Hey! Aba! Hmm. Readings. Ɔwɔ Strasbourg, ɛhɔ ɔna osi n'akan yi. Na Mohammed Salisu, Mohammed Salisu, aberanteɛ wei, ne ho nsɛm. Ɔno nso ɛka ɔmo a ɔmo bɛ ɔmo bɛ nationalize ma Ghana nansi yɛ Mohammed Salisu ɔwɔ Southampton, ɛhɔ ɔna osi n'akan yi. Ɛna Daniel Amartey, ɔno nso de yɛ nim deda Leicester City, ɛyɛ number one defender a Ɔno nso wabɔ Blackstar no akyɛ kakra. Ɛna Joseph Eidu, Celta Vigo, ɔna ɔsi no akan. Ɔno nso ɔyɛ ade, ɔka team no ho. Na waba Stefan Ambrosius, Stefan Ambrosius, ɔno nso ɛka Defenders no ho a, ɛyɛ Defenders a yɛde kɔ ɛno no, saa, Defenders a yɛde kɔ ɛno no. Na yɛba Midfielders, wɔn a wɔbɛgyina mfimfini hɔ, akyekyɛ passes no, wate aseɛ, ama strikers no atumi de goals no atoto atena mu no, Mofoders a yɛde kɔ yɛ Thomas Tei Partey yɛ deputy captain, ɔno ɔgyina mu dendendendendenn, Arsenal ɛna ɔsi n'akan de ma, na yɛaba Iddrisu Baba, na yɛaba Elisha Owusu, Gent ɛna ɔsi n'akan de ma, Elisha Owusu ka squad no ho a, yɛbɛhwɛ sɛ biribiara bɛkɔ n'akan, Daniel Kofi Kyerɛ. Daniel aborɔfo no bɛ sɛ Daniel Kofi Kɛɛ Kerɛ wate asɛ the mo the fresh the fresh guy among the team no no fresh you know fanboy fanboy Ghana for deɛ fanboy fanboy saa so ɔno bɔ bɔ oh come on ɛno kura deɛ ɔhɔ ano waka ɔbɔ bɔ papapapapa ne yaba Mohammed Kudus. Mohammed Kudus ii another day ei kyɛ sɛ squad no mu ɔhye o ii ɛmu ɔhye papapapapa Mohammed Kudus Ajax Amsterdam ɛhɔ ɔna ɔsi naka ɔno nso sɛ ɔhwɛ anansen ne ho nsɛm egu so a ɛkɔ so ɔpɛ sɛ ofi hɔ onya playing time ne coach nso sɛ da ɔma wo nkɔ ha yi ara na ɔbɔbɔ. Esi da sɛ wobɛte aseɛ sɛ wobɛtena ha na mmere kakra no wotumi nya playing time wate aseɛ. Ɔpɛ sɛ ɔkɔ, coach no sɛ daabi da ɔnkɔ nti ɔno nso ɔhyɛ hɔ. Ajax Amsterdam ɛna ɔsi n'akwan. Ahaa. Ne yaba yɛn ara yɛ captain, capito papapaa, Andrew Ayew. Yes, Andrew Ayew ɛka midfielders no ho a, AJ Side FC ɛhɔ ɛna ɔsi n'akan. Na yɛba wingers. Rangers wɔn a wɔbɛgyina ntɛntɛn no ano di bɔɔl no afa ntɛntɛn no anaa wɔtwa cross no atom na defɛ strikers no de wɔn ti abom kenya mu na atena kasa no Rangers wɔn ni Kamaldeen Sulemana yes Kamaldeen Sulemana ɔresi na kan wɔ Rennes wɔ aburokyirima mu ne yaba Daniel Afriyie Baneɛ Daniel Afriyie Baneɛ the most popular player in Ghana now. The outstanding player in Ghana now Accra has to folk yɛ team papapa Daniel Afriyie ba no ɔno mpo de wanka ho anka adeɛ a Ghanafoɔ de bɛgye Otto Addo no ɔno ara n'ani bɛba ne ho so Daniel Afriyie ba neɛ aberanteɛ sɛ wa improve oh come on ne korɛ deɛ moma yɛnka Daniel Afriyie ba neɛ ei wei a Kɔtɔkɔ player biara nni squad yi mu. Hearts fo moma yɛn nya aso wɔ krom mu ha. Iihihihihi. Hearts fo ma yɛn nya aso. Hearts fo ma yɛn nya aso. Come on. Hearts fo ma yɛn nya aso. Ah. Daniel Afriyie ba neɛ ɔka squad no ho a. Yɛde wɔn rekɔbɔ friendly games yi. Ne yɛba Ishaku Abdu Fatao. Aberante nso ɔyɛ very very very good. Sporting Sporting CP ɛhɔ ɛna osi n'akan. Ne yɛba Osman Bukari. Osman Bukari ɛhɔ ɔno nso ɛka squad no ho. Ransford Yeboah. Ransford Yeboah ɛka squad no ho. Jordan Ayew. Jordan Ayew papapaa. Ɔno nso ɛka squad no osi na kan ɔwɔ Crystal Palace ɔno nso ɛka squad no ne yɛba Antoine Semenyo Bristol City yes abranteɛ wei ɔw ɔso wa oh ɔyɛ bɛrima papapapa na afei de yɛ yɛaba anim hɔ anim hɔ ɛna asɛm no wɔ no strikers strikers ahe ɛna coach Otoado ɛde wɔn kɔbɔ friendly games yi ɛyɛ strikers mmiɛnsa ɛna Otoado sɛ ɔde wɔn ɛkɔbɔ friendly games yi ma mo wura fi sɛ yɛ ne Brazil. Ɛbɔbɔ match bosome yi ara mu, September yi ara mu. Yɛni bere sɛ yɛbɛbɔ match. Na strikers dodoɔ sɛn na yɛde rekɔ? Strikers a yɛde rekɔ yɛ Inaki Williams, Inaki Williams, Inaki. How many times did I mention your name? Three times. Inaki Williams. Aberanteɛ wei, ɔno nso ɛka wɔn a wɔbɛ nationalism a Ghana no ho. Ɔbɔ bɔɔl papapapapapa. Ɔbɔ bɔɔl. Ɔno nso ɔwɔ at Athletic Bilbao ɔhɔ ɔno si n'akan wɔ aberekyirema mu. Felix Afena-Gyan, wate aseɛ, ewia players yi a wɔabobɔ mu di nyinaa, aberanteɛ wei, aberanteɛ wei story, yɛka yɛnka wie da, wate aseɛ, from grass to grace, ɔno no no, aberanteɛ wei from nowhere. Emi tsee aa from school team no wɔ Kopio our amanɔne a osi n'akan de ma na osi n'akan ma AS Roma nansa yi aa ɔ yɛ tɔn no kɔ maa Cremones wɔ US abrohyirema mu a ɔ si n'akan wɔ hɔ yes Felix Afena Gyan na Benjamin Tete ɔno nso wɔ Hull City Benjamin Tete wɔ Hull City ɔɔ ɔno hɔ ɔna ɔno nso si n'akan nti three strikers. Ɛna coach Otto Addo Alanium app a ɔdeɛ ɔmo kɔ ɛyɛ ɛkɔ fesi saa friendly games yi a yɛbɛbɔ yi na friendly games a yɛbɛbɔ yi emu ɛna yɛde bɛyɛ yɛ selection emu ɛna yɛbɛhu players a yɛde ɔmo bɛkɔ world cup wate aseɛ nti ɛhɔ ɛna players no ɛwɔ sɛ ɔmo kɔ bɔ ɔmo ho mmɔden na ɔmo tumi prove ɔmo ho nti yɛ mma wo sɛ five minutes mpo ɛna coach yɛde mɛma wo sɛ bɛsi akan a saa five minutes no ɛwɔ sɛ wotumi ɛkyerɛ wo bɔbrɛ Wate aseɛ ɔsɛ wotumi de kyerɛ ɔbɛbrɛ na wotumi impress coach no sɛ game wei after saa friendly games yi ɛna wode bɛtwerɛ wo din wɔ coach Otto Addo finalist mu a wode bɛkɔ World Cup wate aseɛ nti sɛ wonya kwan ɛkɔsi akan wei bi a ɛwɔ sɛ wotumi prove wo ho sɛ World Cup no wobɛkɔ na ɛyɛ Ernst Media sɛnea meka no mekɔ so ara kae wo sɛ sɛ wo nsubscribe deɛ ne bɔ mmɔden ara ne subscribe na notification bell no click so na ntumi wɔ on na anytime bia yɛbɛ post biribi sei no wo nsa ɛbɛtumi aka ɛyɛ quick a na yɛde brɛ mo ɛyɛ black star squad for september friendlies ɛna yɛde abrɛ mo no tam chuku biribi biara bɛto fam so no yɛde bɛbrɛ wo ɛns media nie kɔsoa na hwɛ yɛda wase.